Um, eisiau dangos chydig bach o waith yn gweithio arno fe ar hyn o bryd o'r wythnos yma. Felly dyma llyfrau trio gan Manon Stefan Ross uh, a lluniau gan Hugh Aron, sef Andy. A mae yna ddau o'r un yn y gyfres, ond wythnos diwetha, nes i gael hwn, sef sgript, stori am y drydydd uh, llyfr yn y gyfres, yr un o'n trio a chadair yr eisteddfod. So, un o'r pethau ffantastig am gael job yma yw dwi'n cael ambell waith derbyn llyfr ar ffurf papur neu e-bost a dwi'n cael darllen e cyn neb arall, haha. Um, so mae'n ffantastig. Dwi wrth i'n darllen a dwi'n sylwi dwi'n nodi gyda highlight y pen y llyfr, dwi'n meddwl bod y lluniau yn gallu mynd. Um, so dwi wrth i wneud hwnna, falle na i dangos rai o'r lluniau dwi wrth i weithio yn nhw i chi, ond dwi'n meddwl sy'n ni'n dangos i chi sut i arlunio rai o brif gymeriadau y llyfr yma. Maen nhw'n cool, maen nhw'n llawn, uh, lluniau lliw, trwy gydol, um, ac yn lluniau ac yn straeon

Lyfa. Uh, Right. Nesa, dyn ni angen neud uh, ail aelod. O, dyna rhywbeth bits fyna, dyna ni. Ail aelod o trio, sef Dilys Dyfeisgar. Sydd gyda dyfeisio inventions a pethau. So, mae trwy ni bach yn wahanol, mae pethau siap. Mae pa siaps ti'n gwneud yna, siap trwy.

A falle pocket hefyd. A wedyn ni, mae, mae jeans bach yn fyr i fi, so mae thrad fel hyn. A mae'n gwisgo rhyw fath o Dr Martins. Boots mawr. Fel na. Fel na. Dawnsio. 1.3. 1.3. Ar y llaw. A wedyn ni, mae'n gwisgo Chris T o dan y dungarees. Streipiog. So, 1.3.

Da. A trydydd aelod ydy uh, Derek Dynamo. So na roed e yn y canol, a fe yw'r un sy'n meddwl bod e'n wych yn chwarae yn y pethau fel yna. Y trwy'n fel yna, trwy'n bach. 1, 2, 3, a llaw cath yn rhywbeth. A wedyn ni, byddai, fel hyn, o, fe, mae'n ei ddweud, dawnsio mor galed. Fe gyda'r gau, so fel hyn. So, ti'n mynd i'r llyged sy'n dyn ar gau, mae fatha

fe yw Derek Dynamo. So dyna ni. Dyna ydi trio. Na i just lliwio nhw'n gyflym nawr, na i cyflymu hwn achos mae bach yn bod yn gweld yn lliwio, lliwio, lliwio. A dych chi'n gweld, dwi'n trio defnyddio yr un lliwiau, yr un tri lliw iddyn nhw gyd, so dwi'n gyd yn edrych yn nedig. A yn ei baha, ewch chi ati a ganlunio criw trio. Her heddiw, i gorffen y llun yma, dyma trio, a mae yna bwlch fawr fan hyn, mae nhw ar faes yr eisteddfod, a fe eisiau chi ddweud beth maen nhw wedi gweld. Eisiau gweld dychymyg, pethau silly, pethau doniol, pethau scary, beth bynnag i chi moyn, rhywch yn y llun yma. Mae'r llun yma ar gael i lawrlwytho, yr link isod. Neu os ydych chi'n methu printio, neu chi ddim eisiau printio fe, beth am i chi fynd ati i wneud llun o'r trio, o'r criw, um, neu rhywbeth, rhyw antur anhygoel. So ni wrth y modd i gweld eich lluniau chi, felly ewch ati i wneud lluniau cool a postio nhw ar gwrdd cymdeithasol atai um, i fi gallu dangos i'r byd. Felly, sgrin i ffwrdd, cael fawr y bwrdd. Wel, chi fod i. Hwyl!